Ech begréissen Iech hei fir en neie Projet, deen ganz laang wäert goen. Ech presentéieren Iech einfach och den Numm vum ganze Projet, dass den TL Pokémon TCG History Projet mer hei zesummen wäerten erliewen. Wat ass Sënn vum Projet? Et ass e Projet, deen, denken ech, e bësse gehypt wäert gi vun Ärer Säit eraus, well mir kucken einfach d'Geschicht vu Pokémon mateneen hei ze erliewen um Youtube Channel. Pokémon ass eng Kaarterei, déi et schonn iwwer 29 Joer gëtt. Mir schreiwen d'Joer 2025, d'nächst Joer feiere mer da schonn 30 Joer. A mir hate virun zwee Joer dru geduecht, fir eng Kéier och esou e Projet ze lancéieren. A mir fänken haut mam éischte Part vum Projet un. An d'Zil ass et, fir awer iergendswéis, wann et iwwerhaapt méiglech ass, all Part eng Kéier fir Iech a mat Iech hei zesummem um Youtube-Channel mateneen opzemaachen. Tjo, mat wat fänkt een dann nëmmen u, wann ee mam éischte Part ufänkt vun deem ganze. Projet, ech presentéieren Iech hei de Pak vu BassZ First Edition. 1999 ass e rauskomm, fir vill Spiller och vun eis Luxo esou flick, wou mer aktiv sinn, ass dat e Joergang, et gëtt schonn hei zu Kiddelech dat d'Leit méi al si wéi Joer 1999, verschiddener sinn och 2000er Kiddys, nennen ech se mol einfach esou, dat däerf ech soen, ech si Joergang 92. Vun dohier gesi mer hei eben e Booster Ech hunn op Däitsch geholl, dat ass eben och de Punkt. Verschidde Youtube-Videoe gi vläit heiansdo op Englesch, Franséisch, Däitsch oder esou, et hänkt dovun of, wéi de Pak aktuell eng Valeur huet. Deen hei huet eben eng 500 Euro Value och, wou ech awer soe fir een 11 Kaarte-Pak 500 Euro auszeginn, Mengen ech ass net grad sou gutt dat een dat heefeg mécht. Tjo, dir hutt vläit elo schonn e Mac hei gesinn, respektiv hei gesitt der elo nach eng Kéier dat mer do 1990 dräi verschidde Sets haten, déi ech iech eng Kéier kuerz ablenden. Et ass, wéi der scho gesitt, de Beza Flor dee mer hunn, den Turtok an de Glurak Artwork. An och do kann ech eng Kéiers soen, Wann der e Glurak Artwork wëllt hunn, da kënnt der scho 50 bis 100 Euro eng Kéier mat drop rechnen, dat dat eng Kéier dann nach virun erop geet. An d'Chase Kaarte gesi mer och mol eng Kéier an allem. Insgesamt huet dat Set, dat éischt Set vun der ganzer Pokémon Geschicht, 102 Kaarte gesammelt an et goufe 15 respektiv 16 Holos. Ech mengen et sinn zwar éischter 15 Holo Kaarten déi most wanted sinn, a fir déi Jonk vun hautzedags eng Kéier ze erwähnen, Et ass guent garantéiert dat mer net op hageng holo Kaart zéien. Dat war an der Zäit virun 26, pardon 29 Joer, ech mierken wéi al ech hei och ginn wann ech dat eech hei esou zielen, dat do einfach net garantéiert war eng holo Kaart ze zéien. A vue dat mer den éischten Opening hei mat iech man, den éischte Part vum Projet, hunn ech mer e bësse sou geduecht, 't ass erëm sou wäit, ech iwwerdreiw e bëssen, mee ech weisen iech einfach elo och an der Pabeierform déi Top 3 vun de Most Wanted. Also eng Kéier den Lisa Flor, meen eng Kéier den Tuk Tok an, tjo, wat kann nëmmen déi drëtt dann d'Kaart si vum Trio vu Generatioun Eent aus der Kanto-Regioun. Ech presentéieren iech hei, kënnt hei sou ugeflunn, e klenge Päiperlek, nee, 't ass de Glurak, First Edition, Charizard, de Goldracketen och genannt, dee mer do hunn. Also op jiddwerfalls fir iech eng Kéier dat ze erklären, fir déi Jonk, déi wäerten denken, dat do si just 20 Euro Kaarte vläicht. Hei si mer bei 500 Euro, 400 Euro, 500 Euro, och hei 450 Euro an déi heite Kaart hat ech mir deemools perséinlech fir 1.500 Euro kaaft. Dat heescht, Dir hutt grad hei een 3.000 Euro Video fir den Ufank direkt bei mir leien, wou ech der Meenung sinn, kann ee mol maachen, mee muss een net. Also Wéi seet een op Däitsch, bitte nicht nachmachen, ech recommandéieren iech et, well ech schreiwen se elo mol léiwer erëm op d'Säit, well soss komm ech erëm op domm Ideen herno op Cardmarket mer nach erëm Kaarten ze kafen. Sou, mir hunn e gelaangen Intro elo gemeet, also et gëtt elo spaasseg, vläit fir iech, fir mech vläit net, ech weess et net. Ech kann iech och net soen, ob dat do elo een Heavyweight Pack oder net wat, well hei ass eben och de Punkt, déi al Päck konntst mer op eng Wol leeën. A kucken, ob iwwerhaapt eppes dran ass oder net. Ech hunn ee Pak virun 3 Joer oder virun zwee Joer an engem ähm, ja dach, et war e Livestream deemools. An ech muss soen, ech hu grousse Respekt, fir en dono grad opzemaachen. Engem Livestream vu Battycats war et deemools äh, mer geholl gehat. An ech sinn esou virsiichteg, fir deen dono opzemaachen, well et ass awer e Pak vun 29 Joer, deen e fir d'Recke net opkritt. Respektiv d'hënn och vill Respekt viru seng Paart. Sou, mir hunn en opkrut an ech ginn da mol einfach hei da mat iech e lues opmaachen. Sou, einfach en 29 Joer ale Paak, dee mer zesummen opmaachen an et muss een bedenken, ech mengen hei am Land, ech weess net ob dat vill Leit maachen. Sou, hei ass dann de Kaartentrick, ech mengen et sinn der 3 no vir gewiescht, mir probéieren et einfach mol, wann et mer vläicht elo schonn Hit nennen en et. Mir fänken un mat engem First Edition Raupi, also d'Kaarten op Däitsch. Well ech och éierlech si mat iech, ech wëll och en Set op Däitsch, hir mech eng Kéier op First Edition elo. Fänke mer mat engem klenge léiwe Raupi un. Hei gesitt der och, mir schwätzen och e bëssen iwwert d'Artworks eng Kéier hei. Dir mierkt 1999, et waren nach aner Zäiten. Dat do, ech mengen vläit si puer Designer bäi iech, dat do ass einfach esou Paint. Paint Designer gewiescht. Déi nächst Kaart dann, e Punita. Hei gesitt dat nach besser, einfach e Landschaftsbild geholl an esou en Punita drop geknuppt. Mee déi Zäit war dat eben esou, déi Kaarte sinn e groussen Hype gewiescht. Dann hei e Quappzell, kucken d'Kaarten och esou bäineen ze leeën, ëmmer erëm hei zéien. Och hei ganz simpel Kaarte, mee mir waren eng aner Zäit. Energy Kaart, ech mengen ech hunn et komplett falsch opgemeet, well elo misst schonn den Hit wahrscheinlech kommen. Egal, maache mer dat eng Kéier esou. Also Energy Kaarten hunn och e Fuzzy Digital Pack an hei misst normalerweis elo schonn den Hit kommen. An jo, et ass en. Dat war nix, en Detektor dee mer dann hei hunn. Mee och déi Kaart sinn ech mol net rosen driwwer. Jo, ech hu jo virdu e bësse geflext, ech hunn déi 3 Kaarten, sou dat mer do dann. Voilà den Hit hunn eng Detektorkaart ass net vill wäert, vun dohier do gesitt et de Paak ass 500 Euro wäert, awer et hu mer herno vläit 20, 30 Euro wann et eraus geet. Mir kucken d'Kaarten awer nach zesumme virun eng Kéier. Hei Rossana och sou den Bléck, ech kann eng Kéier sou méi no bäi d'Kamera maachen, d'Kamera wëll och dann net zoomen, also verschidde Leit fäerten do nach bësse Kandheetstraumaen, jo en Defender, do gesäit een och bëssen wéi déi Kaarten deemools ausgesinn hunn, nach e Europe, Nach en Dodo dee mer hei hunn, also mir ginn eben d'Kaarten, fir mech ass et Kandheet, fir iech dat ech denken et sinn ganz stécknormal Kaarten, mee déi do Kaarten hunn eben och eng schéi Geschicht hannert sech. An nach zum gudder Lescht eng Kéier den Diktat dee mer e bëssen hei aus der Hand rutscht, mee dat wieren d'Kaarten hei gewiescht dem éischten Set wou mer eng Kéier zesummen opgemaach hu mat engem Hit, dee vläit keen Hit ass, mee en Detekter. Ech sinn awer éierlech mat iech, ech brauch en nach fir Mä eng privat Sammlung, et hätt kënne besser sinn, mee dat ass eben dat Ganzt un deem Projet. Et kann och sinn, datt mer heiansdo näischt zéien. Et ass e bësse schued elo fir den Ufank, mee ech menge mat engem Intro, dee mer elo haten, mat dräi Kaarten, déi ech iech gewiss hunn, wësst der, wat an Zukunft op iech duerkënnt. Mir hunn och gutt a schlecht Parts. Hei war vläicht och een net sou gudden Intro-Part, Mir hunn d'Catnec Hall guer gesinn an wéi gesot, d'Kaarte sinn 29 Joer al. Dee Projet hei wäert och laang goen. Mir haten eng kleng Héichrechnung gemaach, e wäert bal 10 Joer warscheinlech goen, well ech hu lo als Zil eemol de Mount iech eng Kéier ee Pak ze presentéieren déi nächst Méint. Ech hoffen dir bleift och um Ball an falls jo, hoffen ech et huet iech gefall, loosst och e Like do, wëll dat hei wäert e Projet sinn, Deen zéie mer duerch. Ob mer d'Päck all kréien, weess ech net. Et kann och sinn, datt heiansdo e bëssen d'Leit wiesselen, déi dat Ganzt ophuelen, well ech wäert och herno an eng Generatioun 5 bis 6 a 7 kommen, wou ech selwer net esou aktiv war, wou vläicht aner Leit e bëssen esou hir Kandheet kënnen erzielen. Ech si lo mat mengen siwe, sechs Joer hei. Dat do si siwe, sechs Joer, wéi ech al war, waren dat do meng Kaarten an voilà, Dir gesitt et, Flashbacks hunn ech. Dat war et, kuerz a knackeg, ee Pak zesummen opgemaach, mol einfach 3000 Euro Video hei eraus geknuppt. Nächste Kéier geet et da mengt ech mam Jungle Editioun virun an ech hoffen dir sidd och rëm dobäi. Merci fir d'Nokucke, bis nächst Kéier an ciao ciao.